صلاح ہے لوٹا رڑھ پیا تے قصہ چھڑ پیا اج جیڑھا ساڈا سرائیکی لوک قصہ ہے اوندا عنوان ہے ہک ہئی برا تے ہک ہئی بھلا سرائیکی لوک قصہ ہک ہئی بھلا تے ہک ہئی برا اے ڈو کریکٹر ہن، ڈو کرداراں دا ناں ہے، ہک دا ناں بھلا ہے، بئے کردار دا ناں برا ہے۔ اساں اے لوک قصہ تساں دوستاں کوں سنڑویندے پئے ہیں۔ اے ریڈیو پاکستان ملتان دو تے انیس سو پنجھتر توں اٹھاسی دے درمیان اچ لانچ کیتا گئے۔ ݙو بندے آپس اچ سفر کریندے پئے ہن، مارکا، سفر کریندے کریندے کریندے سفر اوں ویلے ہوندے ہن سالاں دے، مہیناں دے تاں بڑے ݙیہاڑے انہاں کٹھا سفر کیتا انہاں دی یاری بخی بݨ ڳئی ہک ݙیہاڑ خیر دی دیگھیرے لہا او ہک وستی دے وچ پہتے۔ وستی دے وچ پہنچدن تاں ہک بندہ اوکوں آہدے جیہڑا بھلا ہئی نا اوکوں آہدے اج رات میڈے کول ٹک پو میڈا ایں وستی دے وچ گھرے اساں ڈوہیں اج رہسوں حال احوال کریسوں توں ساہ کڈھیں کل توں اپنا سفر اگتے جاری رکھیں میڈی تاں منزل گئی اے آ مالکا بھلے نے برے کوں اپنے گھر ٹکا گھدا۔ او پراݨے زمانے ہوندے ہن اوں ویلے اے آلا سسٹم تاں ہوندا کانا ہا بھئی چار چار کمرے تے چھی چھی کمراں دا گھر ہوندا ہا ہکو انہاں دا کمرہ ہا بہترین جیا صاف ستھرا جیندے وچ انہاں دا مڈی موڑا یعنی سامان سمون ہوندا ہا تے اوندے وچ انہاں اپݨے مزمانی بھورے کوں ٹکایا چنگیں خاطر تواضع کیتونے خدمت کیتونے سایو کیتونے ایندا مٹھ مروڑا کریندا رہ گیا بھلا بارہ وج گئے حال احوال کریندیاں رات ادھ رات جے ویلے تھئی تاں بھلے نے بھورے کوں آکھا توں پو سم توں کر سکون تے کل ڈینہہ ونڈیسوں سارے حال احوال بھلا گیا اپنے کمرے چ ونج کے سم پیا بورے نے ڈتی اندرو کنڈی صندوقاں دے جندرے چا بھنوس جیڑا کوئی گانا گٹا زیور پیسہ پا بورے کو لبا اوں بھلے دے گھروں چا چایا پنڈ چا بدھوس تے ایلی پنج تھیا اوں سفر جاری ہو ساری رکھا ملک شاہ نواز وکیل صاحب قصہ بہوں دلچسپ گھتی بیٹھاں۔ بھلے تے برے آلا قصے کوں انجائے کرو۔ ایں قصے کوں اپنڑیں وال تے شیئر کر ڈیوا ہے تاکہ زیادہ توں زیادہ بال بھلوڑے گڑ دے روڑے ایکوں سنڑن۔ اے ساڈی ما بولی دا جیڑھا پرانڑا ورثہ ہے ساڈی ثقافت دا اے او محفوظ تھی ویسی تاکہ بال فیوچر اچ ڈیندے رہ ویسن۔ مرکا اے ہلی پنج تھیا اے اتوں نکل گیا پچھلی رات خدا دی برے دی بھلے دی ماں اٹھی اوں رڑکا رڑکن واسطے ڈیکھے تا دروازہ لتھا کھڑے آوے تا ڈیکھے مہمان ہے کونا صندوقاں دے در کھلے پین پیٹیاں دے در کھلے پین ہر شئے لٹ لٹ کے برا جیڑھے نکل گے بھلے کوں اٹھایس کہ چنگا مزمان آ ٹکائی ہر بلا سجھ کر گئی گھر اجڑ گئی گھر اجاڑ کے نکل گے تیڈا مہمان ایاں کہ اماں پریشان نہ تھی ساڈی حق حلال دی کمائی اے سچ دے پیسن خون پسینے دی کمائی اے میکوں یقین اے کہ برا ویسی نپا توں ہکا میہربانی کر میکوں ڈو پراٹھے پکا ڈے گھیو نال تال چا میکوں کندور اچ بدھ ڈے میں سفر اچ نال چائی ونجاں مارکت چس چوائے قصے کوں انجائے کرائے قصہ دل کوں بھاون آلے تے مزیدار قصہ اے اے قصے گھتن آلے قبراں اچ سم گئن۔ اچھا اے سئیں گھوڑے تئیں رکھا سنج روٹی دے پھلکے ڈو پراٹھے بدس چا مارکا نال اے چڑھ گیا گھوڑے تے ایں گھوڑے کلائی ایڈ اے بھجا رکھا گھوڑا حالے کوئی اٹھ ڈا کوہ تے اپڑا ڈیکھے تاں برا ایویں راہ دے نال ٹردا ویندے۔ ایہو کوں ونج کے ملا۔ اسلام علیکم وعلیکم السلام اوں آکھیا یار چنگا نیوی کیتا سویل سویل اٹھی پئے نکل پئے ویر ہن نرہاݨ ہی نیوی کیتی میں تیڈے واسطے ناشتہ پکا آیاں ملک شکیل عباس سیواگ تے میں تیڈے واسطے ناشتہ پکا آیاں بھلے کوں ہن ترس کھڑا آوے شرم کھڑا آوے کے بھئی میں کیویں برے کوں آکھاں کے توں میڈا گھر بھن کے ویندا پئیں مارکا شریف دی شرافت ڈکھائے ایں قصے دے وچ ڈھیر سارے سبق ہن۔ پہلا سبق ایہ ہے کہ شریف دی شرافت کس حد تک ہئی کہ او اوندا گھر بنی ویندا ہا۔ اوں اونکوں آکھیا ہے کہ بھیڑا زیادتی کیتی وی جیڑھا نرہاݨ نی وی کیتی۔ میں تیڈے واسطے ناشتے دا بندوبست کر آیاں۔ آ ڈوہیں بھرا رل کے ناشتہ کریندے ہیں۔ برا لہہ پیا۔ ڈوہیں جوان ہک کھوہ تے آن بیٹھے۔ تے گھوڑے اچے بدھونے درخت دے نال۔ ہن برے نے برے بھلے کو آکھا کہ توں تھوڑا جیا ایویں کھو گیڑ چا تے میں تھوڑا جیا منہ ہتھ دھو گھناں جو سفر دا تھکا وداں منہ ہتھ تے یکی مٹی اے۔ ہن بھلا شودا گھو کڑا گڑیندے۔ اے موہا دھوندی جھا تے ایں چھک کے بھلے کوں مارا دریا دے وچ۔ کھوہ دے وچ مر کا ہن بھلا کھوہ اچ تے برا سامان چیندا اوندے گھوڑے دے اتے چڑھدا گھوڑے ای گھن گیا پراٹھے ای گھن گیا بھنا ہویا لٹا ہویا مال ای سارا بھلے دا گھن گیا کھوہ اچ جیلے ڈھٹھا آیا دبکار ٹال علاقے آلے بھنے انہاں آ کرانگی بھلے کوں کھوہ اچوں کڈھا۔ ماڑکا بھلا بہر نکلا بیٹھے سچیندا بیٹھے گھر اگے بھنائی ودام ہک گھوڑا بچائی ودام او وی بورا کھس گھن گئے ہن پچھاں ونجاں تاں کیویں ونجاں یار حیاء دے زمانے ہن لوگ میکوں کیا آکھسن؟ لوگ میکوں میݨے ݙیسن؟ میں کیہڑے منہ نال پچھوں تے ول ویساں غفور ملک زویف سیواگ اوں آکھیا ہݨ کراں تاں کیا کراں؟ اوندے ذہن نے کم اے کیتا کہ بس پچھاں نہ ویندا وسبے آلے علاقے آلے کیا آکھیسن بھئی مڈی اگے لٹ گے گھوڑے کھسا اے ہر شے کھسا اے شرم شاری توں نہ اڳوں تے ٹر پیا۔ ٹردا وگدا ویندا معرکہ اڳوں ہک جنگل آ ویندے۔ بڑا گھاٹا جنگل، گھنونا جنگل، ݙراکلا جنگل۔ ایویں کوفتا ہین، ایں ہمت چھکی بھئی کہیں طرح میں جنگل ٹپ ویساں۔ قسمت دی گالھ ہئی اندھارا گپ تھی گیا اے راہ بھل گیا ایاں کہ ہن کراں تے کیا کراں ہر پاسوں بھوت بلائیں دے شور نانگاں دے شکاٹ تڈے پئے بھوکدن بھلا بڑا پریشان تھیا کہ کراں تاں کیا کراں، ونڄاں تاں کینتے ونڄاں، نہ کوئی سونہہ اے، نہ کوئی روح اے، نہ کوئی وسوں اے جو میں کہیں وسوں تے لڳا ونڄاں۔ ہکا ڳالھ ذہن اچ آئیسی، ہو وینداں، اے ہک درخت کھڑا اے، ایندے تے چڑھ وینداں، چلو جنگل دے درنداں توں تاں بچ ویساں۔ ایہ درخت تے چڑھ ویندے مرکا مرکا قصہ چس ڈیندا پئے تاں اپݨی والد اتے ایکوں شیئر کر چھوڑو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایکوں ڈیکھ سگن تے ایہ قصہ فیس بک یوٹیوب تے میڈے سیم پیج اتے بیک وقت شیئر تھیندا پئے جیڑھے دوستاں کولوں فیس بک دی سہولت کائنی تاں او یوٹیوب تے اتے وی میڈا ایہ قصہ سن سگدن میں سارے دوستاں دے کمنٹس پڑھساں ہک دفعہ قصے دی چس چاہ گھنو مزے چا گھنو ول میں بجھارتاں وی گھٹیساں تہاڈیاں فرمائشاں وی پوریاں کریساں اچھا ایہ درخت تے ویندے چڑھ پرانے زمانے دے وچ بھگل نال رکھدے ہن جیڑھے پرانے لوک آندے ہن نا او ہک لوکار ہوندی موٹا بھگل انہاں کول ہئی ایں اوکوں لڑیاں نال چ بدھا۔

تے ایویں اگھاڑ دا جھولا آئے وت مینہہ دیاں کݨیاں آوݨ پئے ڳئین۔ آدم بھوں آدم بھوں دیاں آوازاں آوݨ شروع تھی ڳئین۔ ٻیا تے میں پسینو پسینی میݙا خون ایویں کھولݨ لڳ ڳئے۔ میں آکھیا اڄ بھلا نئیں بچدا اڄ کئیں مصیبت تے آ ڳئین۔ اچانک بھلا تے میں منڈھ آلے پاسے ڈیکھاں تاں کیا ڈیکھاں ہک جینے ہک دھے ہے ہک بئے کوں گکڑی پا کے پئے ملدے نیویں مارکا تے کہہ کے پئے مریندن تے وڈے خوش نہال پئے تھیندن اوں آکھے دھے کوں جن اوں آکھے توں کتھاں غائب رہ گئیں اوں آکھے توں کتھاں غائب رہ گئیں انہاں مارکا اپنے حال احوال کیتن شروع کہ بھئی ڈے آل جن کوں آکھس تو کتھاں ہیں؟ اوں آکھیا میں شہر امن دے وچوں سفر پیا کریندا ہم قصہ چاسالا اتھاؤں شروع پیا تھیندا ہے۔ اوں آکھیا میں شہر امن دا سفر پیا کریندا ہم ایں ست ماڑ دے اتے بیٹھی ہئی ہک باد شہزادی جیڑھی کہ کائنات توں خوبصورت ترین عورت ہئی ایڈی سوہݨی زنانی جیناکہ میں کݙاہیں نئیں ݙٹھی۔ میݙے دل کوں او بھا ڳئی اے۔ میں اوندے تے رکھ گھدا اے اپݨا سایہ تے اونہاں کہ پریشان ایں ڳالھوں ہاں۔ ساݙا سایہ جیڑھا اے ناں او کوئی عذاب یا مصیبت توں گھٹ نئیں۔ اڄ او مرݨ آلی اے۔ اوندا کوئی علاج نی رہیا۔ بادشاہ، طبیب، ماندرے، حکیم سڈ سڈ پھل تویت کر کر کے تھک پئے۔ مارکا قصہ چس ڈیندا پئے تاں ایکوں اپنڑی وال تے شیئر کر ڈو۔ سردار سیف خان میں قصہ سنڑوا گھنا۔ قصہ بہوں چس آلا ہے تے دوست سارے بیٹھے ہن چس اچ تاں ایں چس دے وچ ہک دفعہ قصے کوں اپنڑے وال تے شیئر کر ڈیسو۔ اچھا ایہ آدھے کہ جناب میڈا سایہ جو اوندے تے پئے اوں آکھے واہ اے منحوس آ تیڈی سایہ جے ایندے تے پئے او تباہ تھی گئے اوں آکھے اللہ پوا کری ہن میکوں ڈسا اوندا کوئی اوپا ای ہے اوں شہزادی دا کوئی بچن دا چانس ای ہے ہا او آدھے ہکو چانس ہے جینا دے کہ کالے بکرا گھنو ایں شہزادی دے قدماں دے وچ اوندا صدقہ ݙیو تے او غریب لوگن چھوڑو ونڈ تاں شہزادی توں میݙا سایہ ویسی ٹل تے شہزادی نویں نروئی تھی ویسی تے ٹرݨ بھڄݨ پئے ویسی۔ اتو جیڑھا بھلا ہئی او ایں ڳالھ کوں سݨدا پیا ماکا اوں جن ہن پچھے دے کولوں بھئی میڈے کول تاں تاں یکا حال حوال گھن گھدا ہے ہیل حویلا کر گھدا ہے ہن میکوں حال دے کہ توں کیڑھے رنگ اچ ودا ہیں توں کیا ودا کریندا ہیں دے ہن مارکا لیتا ہے پریتی حال اوں آکھیا توں عشق محبتاں اچ پھسا پئیں اساں عشق محبتاں آلے نئیں اوں آکھیا یار عشق محبت آلا نویں تاں وت کیڑھے چکر اچ ایں اوں آکھیا ساکوں شوق اے سونے دا چاندی دا دیناراں دا تے ہیرے جواہرات دا ستاں بادشاہاں دا خزانہ میں جمع کیتی پیاں پورا ہفتہ خزانے تے ڈینداں پارا خمیس آلی رات اتھوں نکلداں تے آوڑداں جنگل اچ اتھاں دوستاں شوستاں نال ملداں۔ حال حویلہ کرینداں ولا ول وینداں جمعہ لیاڑے تے ونج کرانگی اپنے خزانے کوں ڈیدھا رہنداں تے خوش بیٹھاں رہنداں تے میڈی ایہا یعنی ہابی ہے میڈا ایہو مشغلہ ہے میں ایویں انجائے پیا کرینداں مارکا ایہ گالھ ای مہاڑ کریندے رہ گئے رات دھم پئی پچھلی رات ڈوہیں دوست ہک بئے کوں ملے ایویں گلکڑیاں پا کے او انتے نکھڑا گیا، جن انتے نکھڑا گیا، خیر دا سجھ ابھرا، سورج ابھرا مارکا تے بھلا درخت توں لہہ پیا، بھلا جیڑھے ویلے درخت توں لتھا تے بھلا چونکہ ڈوہیں گالھیں ذہن نشین کیتی کھڑا ہا کہ بھئی بادشاہزی شہزادی دے اتے جن دا سایہ ہے او مرن آلی ہے اوندا علاج ای پچھی کھڑا ہا سنڑی کھڑا ہا تے خزانے دا پتہ ای لگا کھڑا ہس۔ معرکہ اوہو راہ گھدس جیہڑا شہر امن دو ویندا ہا۔ آوے تاں اوہو بھڑ نظر آیسی جتھاں ست باد شاہاں دے خزانے دفن ہن تے اتھاں او جن جیہڑا دے ہئی او پہرہ ڈیندا ہا۔ فدا حسین جھمٹ ایڈووکیٹ صاحب میں سارے سنگتیاں دے پروگرام دے وچ میسج شامل کریساں۔ میں آتا ہک دفعہ قصے دی چس آگھنوں تے قصہ اگر مزہ ڈیندا پئے تاں ایکوں اپنڑی وال دے اتے ضرور شیئر کر ڈیوے تاکہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے قصہ سنڑ گھنن تے میں تہاڈا بہوں قیمتی وقت گھنداں تاں میڈا مقصد ایہو ہے کہ چلو کم از کم تساں ایکوں انجوائے تاں کرو اے ماء بولی دا پرانڑا ورثہ ہے جیہڑا میں تساں دوستاں دے نال شیئر کرینداں ایکوں محفوظ کر گھنو ایکوں اپنڑے ہاں تے نقش کر گھنو ایکوں اپنڑی وال تے شیئر کر کے لائف ٹائم واسطے محفوظ کر گھنو۔ اے ایک قصہ ولا توکوں کہہ نی سناونا۔ اچھا مالکا! اے دیاں آلے بھیڑ کریدا ایکوں یقین تھی گئے کہ جیڑھا اوں رات نین نقشہ میکوں دیس دے کنے گھتا ہے نا اے اوہا جھا ہے۔ ٹردا وگدا ویندا اگو آندے تاں اوہ بادشاہ دا ملک آویندے تاں پچھدے اتھاں کہ بھئی ایں بادشاہ کوݨ ہے انہاں ݙسا کہ اے بادشاہ فلاݨا ہے اڄ کل ٻہوں پریشان ہے ہکا دی ہکا دھی ہس تے او ای ٻہوں زیادہ شدید بیمار ہے او ای مرݨ آلی ہے اے تاں اگے جیندی ڳالھ ساری سݨی ودا مالکا بھلا بلے آکھیا میکوں محل اچ گھن ونجو میں کوئی حکمت جانڑداں میں کوئی تھوڑی بہوں طبیبی جانڑداں عابد حسین بجاڑی صاحب ایسیں پج گیا بادشاہ دی کچہری دے وچ ایں بادشاہ دے اگوں ہتھ بن کے ہک درخواست کیتی ایں آکھیا بادشاہ سلامت میں وی ہک تھوڑی بہوں حکمت جانڑداں ہووے تاں میکوں اجازت ڈیو میں تھوڑی دھی دا علاج کراں تاں بادشاہ ایکوں ڈٹھا ایندے حلیے کوں ڈٹھس تاں اوں آکھیا اتھوں کتھوں دی پتہ نئیں بھوت بلا آ گئیں اے جنگلی بلا آ گئیں اے تھکا ترٹ آیا مسافر لگداں اے تیڈا حکمت نال کیا کم اوں آکھیا بادشاہ سلامت میکوں اجازت ڈیو علاج کرن دی اگر باچ ازادی تھی ونجے ٹھیک تاں میڈا انعام تساں موں اپنے موں ڈسو۔ جے بات شہزادی ٹھیک نہ تھئی تاں میݙا سر لہا کے گردن آلوں بھکا سٹائے۔ میݙا خون تہاکوں معاف ہے۔ باد شاہ دے اپݨے وزیراں کن ݙٹھا، مشیراں کن ݙٹھا۔ اوں آکھیا او جو اتنے وثوق نال بیٹھا دے اونکوں اپݨے آپ تے اتنا یقین ہے کیوں نہ ہووے کے امزوزہ کڈھا ونڄے تاں ایکوں ہک چانس ݙتا ونڄے کے اے علاج کرے باد شہزادی دا۔ اوں سئیں پہلے اپنے ٹوٹکے کیتے سدھا سدھا او اچھینا آلی گالھ تے نگیا کہ متاں باد شاہ کوں شک پئے ونجے۔ ہک ڈیہاڑے علاج کیتوس تریمت کوں افاقہ نہ تھیا با شہزادی کوں سئیں ایں سئیں اگلے ڈیہاڑے باد شاہ دے خدمت اچ عرض کیتا کہ باد شاہ سلامت ہک کالے رنگ دا بکرا گھن آؤ میں شہزادی دے قدماں دے وچ ڈیساں صدقہ تے شہزادی دیاں یکیاں مصیبتاں ویسن ٹل انہاں بادشاہ بادشاہ کیڑھیاں دیراں کرنڑیاں ہوندین مالکا اوں ویلے حکم صادر فرمونے کالا بکرا آگیا جیڑھے اج کل پیر کالا بکرا کوندن تاں اوں آکے شہزادی دے قدماں دے وچ اوکوں کیتا تکبیر اوکوں حلال کرکے اوں سدا وزیراں کوں اوں آکھیا ایندا کھانا پکاؤ چا جتنے علاقے دے غریب غربا ہن انہاں کوں سدو تے انہاں کوں اے کھانا کھوا چھوڑو مالکا کھانا ونڈیچن لگ پیا شہزادی دے ساہ کوئی سوکھے تھیون لگ گئے قصہ ڈیندا پے چس تاں ملک صفدر کرو اپنی والتہ ضرور شیئر کر ڈیو اگر قصہ چس نہیں ڈیندا پیا وت بالکل کسے کوں شیئر نہ کرو ایہ ماں ٻولی دا ثقافتی ورثہ ہے جیڑھا میں تساں تئیں امانت پچیندا ٻیٹھاں ایکوں ضرور اپݨے اپݨی والد اتے شیئر کرائے تاکہ ایں پروگرام دا وچ ودھارا تھیوے زیادہ توں زیادہ ایہ لوک قصے لوک سݨن۔ اچھا جیویں جیویں وقت گزردا آیا ݙیہاڑ گزری مارکا ݙو ݙیہاڑے گزرے ترائے ݙیہاڑے گزرے شہزادی دی طبیعت بہتر تھیوݨ لڳ ڳئی ہفتہ تھیا تاں شہزادی اٹھی ٻیٹھی ٹرݨ بھائے ڳئی بھڄݨ دھرکݨ پئے ڳئی بادشاہ خوش و نہال تھی ڳیا۔ بھلے کیتی ہتھ ٻن کے التجا اوں آکھیا بادشاہ سلامت کیتا اج تئیں آپ وعدہ رعایا دے سامݨے اپݨے وزیراں مشیراں دے سامݨے اپݨے وعدہ وفا کرو تے شاہ شہزادی دا نکاح میں بھلے دے نال کر ݙیو۔ بادشاہ نے اپݨی زبان کوں پاݨی ݙتا معرکہ بڑے دھوم دھڑکے نال دھوم دھام نال با شہزادی دا کر ݙتس نکاح شادی تھی ڳئی بھلے دی بھلا پیا کریندا ہے شاہی کیونکہ بادشاہ دا پتر تاں ہا کونا پتر وی ایہو تے جواترے ایہو شاہی کریندا ٻیٹھے فریادیاں دی فریاد ٻیٹھا سݨدا ہے معرکہ ہک جاڑے ݙیدے تاں کیا ݙیدے اوہو برا جیڑھا ایکوں لٹ آیا ہا، جیڑھا ایکوں کھوہ اچ سٹ آیا ہا، ݙیکھے تاں فریادیاں دی وچ ٻیٹھے۔ بھلے ݙٹھا اوہاں کے بی ہے تاں اوہو برا اللہ نہ بھلاوے تاں میکوں اڳے کھلا ݙتا سی، پہلے میکوں لٹا سی، وت میکوں کھوہ اچ سٹ آئے، وت میݙا گھوڑا کسا سی۔ اوہاں کے اچھا انتقام نہ گھندا، برے کوں اپݨی نیت اے موہ دا سبق ہی ویسی۔ اوں آکھیا انتقام نہ گھندا، برے کوں آپݨی نیت او برائی نی چھوڑیندا تاں میں بھلائی کیوں چھوڑاں اوں ایکوں صف اچوں سݙا ایکوں تخت توں لہہ کے بھلا ملا اوں میں گکڑی پاتی اوں شاہی لباس منگوایا اوں برے کوں شاہی لباس پوایا شاہی کھاݨے پکوائے بھل بھل بھل مچ گئی کہ بادشاہ دا جواترے دا ناں ہک انتہائی خوبصورت جیہا مہمان آ وڑے اوندا کوئی بچپن دا ساتھی ہے یا اوندا بچپن دا دوست ہے عبدالحق نیازی قصہ گھتی بیٹھاں بھلے تے برے آلا قصہ ودھا مکائیاں لگا نیڑے ودھے چس چاؤ قصے کوں انجوائے کرو تاں جیہڑے ویلے بھلے نے ناں۔ برج اچ خدمت کیتی، خاطر تواضع کیتی، شاہی کھاݨے پکوائے، پھل پھل تھی ڳئی، جیڑھے ویلے کھاݨے کھا ٻیٹھے تے سائیڈ تے تھیا نا، وزیراں مشیراں ایندے کول پچھیا، بھئی توں ایندا بچپن دا دوست ہیں، توں ایندا سکہ ہیں، توں ایندا کیا لگدے ہیں۔ اوں انہاں کوں، وزیراں مشیراں کوں حال ݙتا، برا ہمیشہ برائی تے قائم رہندا ہے، برا کݙاہیں چینج نئیں تھی سڳدا، قصے دا عنوان ایہو ہے تے جیڑھا اچھا ہے او کݙاہیں برا نئیں تھی سڳدا، مارکا جیڑھے ویلے نہ۔ ایں وزیراں نے حال پچھا لہیندے کونوں بھائی حال دے توں کون ایں اوں آکھے میں بادشاہ ہم فلانے علاقے دا میڈ تے غربت آ گئی اے سارے پھوسیاں ملیندا ہا اس توں سادہ لفظ میڈ کنے بیا کوئی نی اوں بھلے دے بارے آکھا کہ اے ساڈا نوکر ہا اے ساڈے مال دیاں پھوسیاں ملیندا ہا گڑھے دا چور ہا۔ تے ہر قسم دی برائی ایں بادشاہ اچ ہئی جیہڑا اوں ویلے جواترا بݨا ٻیٹھا ہا بادشاہ سلامت دا تے اوں آکھے ول اوں آکھے تیݙی اتنی خدمت تواضع کیوں کیتیس اوں آکھے ایں واسطے کیتیسی کہ بھئی متاں میݙا حال چݙے وے پچھلا تے میں شرمندہ تھی واساں اتھاں تاں میں بݨا ٻیٹھا بادشاہ مر کا ایہ گالھ کریندا برا ٹریا گالھ ہل گئی ہک ڈیہاڑے بادشاہ سلامت تک ایہ گالھ پہنتی کہ بھئی ایہ جیڑھا جواترے تیڈا ایہ تاں کوئی کٹک دا چور ہے ایہ تاں جناب بہوں زیادہ قسم دا غلیظ انسان ہے ایں کش نی چھوڑی مزدوراں دے وچوں ہے ایں غربت ڈٹھی ہے ایں چوریاں کیتین ایں ڈاکے مارن برے جو ہر گالھ غلط ڈس کے گیا۔ بادشاہ نے سدا اپنے جواترے کوں۔ اوں آکھیا یار میں بھل گیاں تاں میں گیاں بھل تے اے گالھ ایویں نہیں توں جو ایڈا وڈا چور ایں توں ایڈا وڈا ٹھگ ایں تیں اتنے وڈے وڈے ظلم کیتن تیں قتل کیتن تیں میکوں کیوں نہیں ڈسایا تاں بھلے نے بادشاہ تے اگوں ہتھ بدھے۔ اوں آکھیا بادشاہ سلامت تہاڈا کرائٹیریا ایہ ہے غریب ہوونڑاں جرم ہے جیندے چار وگھے ہوون جیندی کجھ زمین ہووے بس اوہ وڈا بندہ ہوندے اونویں بندہ وڈا نی بنڑ سگدا تاں پتہ بلے کوں لگ گیا کہ برا مکالا مل گئے تے برا اے چغلی چا گئے تے برا برائی توں باز نئیں آیا۔ مارکا قصہ چس ڈیندا پئے تاں اپنی والد اتے کوں ضرور شیئر کر ڈیسو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں قصے کوں ایں لوک قصے کوں ڈیکھ سکن۔ اچھا مرغا جیہڑے ویلے برے نے ناں ساری بادشاہ دی کہانی پڑھی تے بھلے کوں سنڑائی بھلا پریشان تھیا اوں آکھیا بادشاہ سلامت میڈے وچ تساں کیہڑا عیب ڈٹھے کوئی برائی ڈٹھی ہے کوئی چوری ڈٹھی ہے کوئی غلط کاری ڈٹھی ہے کہیں نال ظلم ݙٹھئے، زیادتی ݙٹھی ہے تاں میکوں تساں ݙساؤ، میں اوندا ازالہ کریساں۔ اگر تاں میݙے وچ کوئی عیب کوئی نھیں، کوئی برائی کوئی نھیں تاں ہے اگر کرائٹیریا خزانہ، اگر تساں سمجھدے وے کہ خزانہ، پیسہ سب کجھ ہے تاں میں کوئی غریب نہ، اوندے آلی ڳالھ یاد کرائے پچھلی، اوں آکھئے میں غریب نہ، انہوں آکھیا تے کیا ہیں توں؟ اوں آکھیا میڈے کولوں ست بادشاہاں دے خزانے سونے رات میڈے کول موجود ہن او میں پیش کر سگداں بادشاہ آکھا حکم کرو کڈھ آؤ ونج کے سامان اوں آکھیا کوئی مسئلہ نئیں بادشاہ سلامت اے تاں میڈے پٹھے ہتھ دی کھیڈ اے مالکا ایں گھوڑے اٹھ، ہاتھی، نالائے خمیس دی رات آوے اونویں بھڑدے جتھاں دے کٹھا کیتی پیا ست بادشاہاں دا خزانہ ہیرے جواہرات ایں جناب اتھوں بھریاں بوریاں اٹھاں تے لڑائیاں، ہاتھیاں تے لڑائیاں لڑیچ کے جیڑھے ویلے بادشاہ دی نگری اچ آن سامان لتھا، بادشاہ تھی گیا ہکا بکا۔ اوں آکھے راز کیا ہے؟ اوں آکھیا وت راز دی گالھ سنڑدئیں تاں راز دی گالھ اے ہے جے برا تے میک پے کریندے آسے سفر تے برے ایویں ویں میں برے کوں ٹکایا گھر برا میݙا بھن آیا جھگا میں اوندے پچھوں آیا ہم برے کوں نپݨ ݙاہ کوہ تے برا میکوں ڳیا ہا مل میں برے کوں پراٹھے پیش کیتے بھئی ناشتہ کر چا تے برے میݙا گھوڑا کھس کے میکوں کھوہ اچ دھکا ݙے کے آپ ڳیا ہا بھڄ اوں پوری کہانی برے دی کر سݨوائی فوجی بھڄ پئے برے کوں آئے نپ ہݨ برا بادشاہ دی عدالت ء تھیا ٻیٹھے پیش تاں بھلے پتی کیا آکھا؟ اوں آکھیا اگر برا آپݨی برائی نئیں چھوڑیندا تاں بھلا آپݨی بھلائی کیوں چھوڑے؟ میں بادشاہ سلامت ایکوں معاف کیتا ہے مارکا بھلا اتھاں شاہی پیا کریندا ہے برا اتھاں اونویں ذلیل ودا تھیندا ہے مارکا قصہ ڳیا جھر تے میں ٻیٹھم گھر، ایہ ہئی اج دا سرائیکی لوک قصہ جیہڑا اساں تساں دوستاں دے نال کیتا ہا وعدہ کہ اساں تہاکوں ایہ لوک قصہ سنڑویسوں کہ ہک ہئی بھلا تے ہک ہئی برا۔ بہوں سارے دوست پروگرام اچ لنگ گئین محمد شمشاد ارائیں السلام علیکم عبدالغفار صاحب پروگرام اچ لنگ گئے ڈھیر سارے پھول سوہنڑا جیہا گلدستہ ساڈی خدمت اچ پیش کیتی بیٹھے۔ اساں پھلاں دے راہ دے نئیں ہیں جیویں جمشید ناصر میں اوکوں آکھیا ہے کیݙا توں پھلا ہیں نوکراں دے ݙاہ دے ہیں نوکری تے ݙاہ دے نئیں اے آکھیا میں ݙتا چا ٻجھارتاں کیونکہ سنگتی ولا ولا یعنی ڳالھ پچھدے ٻیٹھن سید افتاب حسین شاہ زبردست یار مزہ آگیا۔ مرشد اے تہاڈا پروگرام اچ لنگ آونڑاں نا ساڈے واسطے ایویں ہے کہ جیویں کوئی بلیسنگ ہوندی ہے ہک نعمت توں گھٹ نئیں۔ مرشد افتاب حسین شاہ اج او قصہ سنڑایا مینا جیہڑا تساں بچپن اچ سنڑیا ہوسی۔ تھن فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو باقر سواد پروگرام اچ لنگ گئے، خوش آمدید آدھیں، محمد اکرام صاحب دے سارے پھل بھیجی پئے، مرشد آدھا پئے ہا ہا ہا چس آ گئی اے، ذوالفقار علی سعیدی صاحب پروگرام اچ لنگ گئے، جیوو پیشالا گھتاں وت بجھارت پہلی بجھارت اے سئیں ایڈو اوڈو ٻاجھری۔ اڈو اڈو ٻاجھری وچ کھڑی جوار اڈو اڈو ٻاجھری وچ کھڑی جوار آؤ اڑی ݙیکھݨ جلوں بے کوار اے ہے ساݙی اڄ دی پہلی بجھارت ملک صفدر کرن اڈو اڈو ٻاجھری ادھ وچ کھڑی جوار آؤ اڑی ݙیکھݨ جلوں ویرݨ دی کوار اے ہے ساݙی اڄ دی پہلی بجھارت تے ݙوجھی بجھارت ہے ساݙی کہ ٻارہاں کپے ہکو منہ ٻارہاں کپے ہکو منہ سو سورے ہکا نوں اے ہن ساݙیاں اڄ دیاں ݙو ٻجھارتاں سئیں محمد شمشادر ائیں آہدے میرے وسیب پنجاب دے مٹھڑی تے سوہݨی زبان سرائیکی سرائیکی ماء ٻولی دا اے میݙے تے قرض اے زبیر گل صاحب جیڑھا کہ میں لہیندا ٻیٹھا ہاں محمد منہاج پروگرام اچ لنگھ ڳئے محمد اکرم گوندل مرشد دا تاں اپنڑے علاقے دا ناں ضرور لکھا کھڑو۔ محمد نبیل اختر، السلام علیکم ڈیرہ اسماعیل خان کنیں سئیں۔ بسم اللہ کراں جی آیاں نوں سئیں۔ ست بسم اللہ پروگرام اچ لنگ آئے وے ہاں ٹھڈا تھیے بجارتاں گھتی بیٹھاں ڈو عمارتاں۔ پہلی بجارت اے کہ ایڈو ایڈو باجری وچ کھڑی جوار آؤ اڑی ڈیکھنڑ جلوں ویرنڑ دی کوار اے ہے سی اج دی پہلی بجارت۔ ڈوجھی بجارت اے کہ ہک صندوق۔ نئیں سئیں ہک ٻارہاں کپے ہکو منہ سو سورے ہکا نو ٻارہاں کپے ہکو منہ سو سورے ہکا نو اے اج دی ساڈی ڈوجھی بشارت انفارچونیٹلی میرا سٹینڈ ایویں ڈھے پیے شاید میرا ہاتھ لگ پیے تاں میں معذرت خواں کہ تھوڑا جہا ایویں خلل پیے تاں انتہائی معذرت خواں کہ ڈسٹرب تھے وے تساں لیکن خیر میں اینکوں سنبھال گھدا ہے تاں ایہ دوبارہ اپݨی جاہ تے کھڑ ڳیا ہے۔ زبیر گل صاحب پروگرام اچ لنگھ ڳئن۔ انتہائی محترم بھرا ہے۔ میٹھا بھرا ہے۔ میٹھا سنگتی ہے۔ تے ایہ کلاس دے لوگ ہن ساݙے شہر دے۔ ایہ زبیر گل، عمیر گل، عمیر گل ساݙے ڈاکٹر ہے، فزیشن ہے ساݙے لئی فتح پور دا۔ ایہ ساݙی مٹی دے انتہائی محسن لوگ ہن۔ انہاں تعلیم دی ݙیوے کوں ٻالیا ہے فتح پور دے وچ۔ انہاں دے ماشاءاللہ دے نال ݙو سکول ہن۔ بڑے زبردست قسم دے سکول ہن۔ تاں سمارٹ سکول انہاں دے تے ݙوجھا سکول دا ناں میݙے دماغ توں لتھا ٻیٹھے۔ اگر لکھ چھوڑیسن تاں میں انہاں دا ناں وی ضرور چا چھوڑیساں۔ تاں سارے سنگتی جتھوں جتھوں وی ݙیہدے پروگرام کوں میں ساریاں کوں خوش آمدید آہداں۔ ٻجھار تاں میں ودھ دوہرا چھوڑاں کیونکہ اگے میں ایویں کتاب کوک تے چاوݨ لڳاں تاں او میݙا سٹینڈ ڈھٹا ڳیے۔ تے تساں سارے ڈسٹرب تھئے وے۔ تے ٻارہاں کپے ہکو منہ تے سو سورے ہکا نو ݙوجھی ٻجارت اے ایݙو ݙو ٻاجھری وچ کھڑی جوار آؤ اڑی ݙیکھݨ چلوں ویرݨ دی خوار اے ہیرے سئیں اڄ دی ساݙی ݙوجھی ٻجھارت تے بسم اللہ کریندے ہیں سئیں شاکر شجاع آبادی سئیں انہاں دا کلام میݙے بالکل سامݨے آ ڳئے کہ اے پاکستان دے لوکو۔ اے پاکستان دے لوکو پلیتیں کوں مٹا ڈیوو نی تاں اے جئیں وی جان رکھے نی تاں اے جئیں وی ناں رکھے اے ناں اوں کوں ولا ڈیوو محمد نبیل اختر ادے ای کوں پہلی بار دیکھا اور دل خوش ہو گیا ماں بولی سرائیکی کو اجاگر کرتے ہو زوہیب سواگ صاحب بسم اللہ محمد رمضان برڑ صاحب وسدے رہو اپنے شہر دا ناں ضرور لکھا کرو برا تاکہ ساکوں پتہ لگے محمد رمضان برڑ وسدے رہو۔ اصغر عرفان سٹی تونسہ بسم اللہ کراں محمد اختر خان محمد اختر ڈیرہ اسمعیل خان ڈیرہ پھلاں دا سیرا صالح مرشد مخمور قلندری دا شعر جاوید اختر شاکر عباس سواگ صاحب ہیک نظم پنڑی دی فرمائش کیتی ہاسے میں سر ضرور سنڑینداں اج آلے پروگرام اچ سنڑینداں پوری پنڑی سنڑینداں اور دل نال سنڑینداں اگر تساں دل نال سنڑو تاں۔ میں شاکر صاحب دیاں ڈو لائناں سنڑوا گھنا جو میں شروع کیتی بیٹھاں اے پاکستان دے لوکو پلیتیں کوں مٹا ڈیوو نی تاں اے جئیں وی ناں رکھے اے ناں اوکوں ولا ڈیوو اللہ دی تئیڈی جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ جتھاں مخلص نمازی ہن۔ او مسجد وی ہے بیت اللہ اے ملاں دیاں دکاناں ہن۔ مسیتیں کوں ڈھوا چھوڑو اللہ ڈتا اے ڈی صاحب ماچھی رسید پور بکھر راجہ سراج قمر تونسہ شریف محمد رفیق محمد رفیق سواگ خوشال اصغر عرفان پاک پتن شریف محمد نبیل اختر، ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی، بے شک سئیں شجاع آبادی سئیں کوں اعزازی ڈگری ڈتی گئی اے ڈاکٹریٹ دی اساں ایں گالھ دا ماݨ کریندے ہیں فخر کریندے ہیں وݙائی کریندے ہیں اور اساں سپیشلی شکریہ ادا کریندے ہیں بہاولپور یونیورسٹی دا کہ جنہاں نے ایݙا سوہݨا کم کیتا ہے کہ ہک بندے دا اتنا وݙا ماݨ ودھئے نے بے وزنے ہیں تیݙی مرضی ہے بھانویں پا اچ پا بھانویں سیر اچ پا سردار سیف خان نے اے سانجھ کیتی اے ساڈے نال سئیں کھڑو سئیں میں دوبارہ گول گھناں بے وزنے ہیں تیڈی مرضی ہے بھانویں پا اچ پا بھانویں سیر اچ پا پا چند دی چٹی چاندنی وچ یا بھانویں رات دے سخت اندھیر اچ پا پا کئیں دشمن دی فوت کیتے یا جھمر دے کئیں پھیر اچ پا راہ رلدے شاکر کنگن ہیں بھانویں ہتھ اچ پا بھانویں پیر اچ پا کمال سانجھ اے سئیں سکلین ببلو مگسی نویں کوٹ توں انتہائی میٹھا بھرا اے سوہنڑا سنگتی اے ہاں ٹھار سنگتی اے محبتاں کرن آلا انسان اے اللہ ڈتا آدا پے واہ واہ عبدالغفار صاحب بہوں سارے میسج کیتی پے سائیں بہوں سارے سپیڈ نال میسج آندے پے ہوندن اگر کہیں دوست دا ناں نہ چاواں تاں اوندے واسطے میں ایڈوانس معذرت خواہ ہاں تاں میں میرے خیال اے فرمائش پوری کرن دی کوشش کراں کیونکہ پروگرام دا ویلھا میڈا تقریبا پج چکے کہ کل اچانک سرے راہ اے پنڑی ملی۔ لائک آلا بٹن دبائی آسو تے دل آلا بٹن دبائی آسو اے تھواڈی داد ہوسی اگر میں محسوس کریساں کہ تساں پرنڑی سنڑدے پے وے تھوکو چس آندی پئی اے تاں میسجاں دے لائک دے ایویں دبکار آون ایویں چس آ ونجے تاکہ ایویں لیناں لگ ونجن پھلاں دیاں کل اچانک سرے راہے پنڑی ملی کل اچانک سرے راہے پنڑی ملی۔ چن دے وانگوں چمکدی ہوئی تصویر ہئی کہ نپ کے دامن الاݨی اے کجھ ݙے کے ونڄ ڈھیر ساری نظر ایہو دلگیر ہئی تے رکھ چوانی تلی تے سوالی تھیاں میݙے خالق کیتی اے کیوں تعمیر ہئی تے ایندا بوتا بݨا کے ونڄا چھوڑے ہا در بدر جے رلݨ ایندی تقدیر ہئی تے میݙی کھالی تے ہتھ رکھ کے آکھیس ولا میݙے خالق دے بارے نہ ایویں الا اوندی خلقت ہے ٻالا تیݙی سوچ توں میݙے خالق تے ناجائز تہمت نہ لا اونہاں کے تے ہے کیا ترݨی دا جواب ݙیوݨ سانگے عرفان آہدا پئے واہ واہ سلیمان عباس دوست تھی ویندن ناراض میں دوستاں دے کومنٹس وی شامل کرینداں آنداں تے میں پنڑی وی سنویندا ہاں دا تاں پنڑی نے ہنڑ آکھا کیا ہے سئیں کہ اوں جو آکھے نا کہ بھئی میڈی کھاڈی تے ہتھ رکھ کے آکھیس ولا میڈے خالق دے بارے نہ ایویں الا اوندی خلقت اے بالا تیڈی سوچ توں میڈے خالق تے ناجائز تہمت نہ لا تے اوں آکھے تے ہے کیا اہدے غرض کولوں بری ہور کوئی چیز نئیں غرض غرض شیراں دے گاٹے بھنا ریندی ہے غرض مجنوں جے شاہاں کوں ڈے کے چکر پیر کتیاں دے اکثر چما ڈیندی اے غرض سرفا رکھیندی نی کہندا سجن جیڑھی چاوے اوہا کر ڈیکھا ڈیندی اے تے اگو آدھے سئیں غرض غیرت دے سرکش غیوراں دی دھج دھوڑ دھدھڑ دے اندر ملا ڈیندی اے اگو آدھے غرض پووے نہ کہیں کوں کڈہیں کہیں توڑیں غرض بری بلا ہے زمانے اتے غرض دشمن اے عزت و ناموس دی قرض بری وبا ہے زمانے اتے تے اوہ کہتے ہے کیا ہن پنڑی کنے اے جواب ضرور سنائے کہ پنڑی کول جیلے اوں پچھے پہ تو جو اتنے کچھ آدھی پئیں غرض ہے تاں اے حالت کیویں بنی وی تاں تو ہے کیا پنڑی دا جواب سنائے اوہ کہ عشق سواں نہا جیڑے ویلے میڈا میں کیا ہاں میں تورو دھر جان دے۔ یار محسوس کریسو جنڑی دی گالھ محسوس کریسو سعودی عرب ریاض سے محمد واصر وارث صاحب اللہ ڈتا صاحب عبدالغفار صاحب پھل بھیجی پئے تساں نہ لائک بھیجن تے نہ دل بھیجن تاں لگدا ایوے کہ تساں بور تھیندے پئے وے تھوکوں پرنڑی چس نئیں ڈیندی پئی راجہ سراج قمر آدا پئے وڈیاں حیاتیاں کہ عشق سواں نہ ہا جیڑھے ویلے میڈا میں کیا ہاں می دورو دہر جان دے تے اگو ادھے لاتکائی دے ویڑھے دی ملکہ ہاں می لاتکائی دے ویڑھے دی ملکہ ہاں می شہر میڈا اے سارا شہر جان دے ناز نخرے ہمیشاں دے ہن ہمسفر حسن کتنا ہاں می اے قمر جان دے حسن کتنا ہاں می اے قمر جان دے ویس میلا کڈاہیں وی پاتا نہ ہم عیش و راحت دا گزریا آپ ہر جانڑدا ہے تے اگو آہدے بے ربا بے وفا دلربا چھوڑ کے ٹر گی ہیں سول حاوی تھی آ ڈکھ مریندے ودن تے اگو آہدے کہ سول حاوی تھی آ ڈکھ مریندے ودن غیر اگو آہدے کہ پاک چاہت دے جذبے بنا دوش دے بن کے قاتل بنا بنا دوش دے وے غیر قاتل دے قدمے تھپیندے ودن۔ اگوں جیڑھی گالھ ہن کیتی سی نا اگر ذہن حاضر ناظر ہن تاں میں پنڑیں دیاں اگلیاں لائناں سنوینا کہ انہاں کیت اے ہے کیا؟ اے پنڑ بہانہ سائیں گول دا کائیں بہانہ او دلدار مل پووے ہا۔ اے پنݨ بہانہ اے سئیں گول دا۔ کئیں بہانے او دلدار مل پووے ہا۔ اڳو آہدے بھر گلت تھا لہاوا میں اپݨی سک۔ میکوں ݙیکھ کے او سوہݨا وی کھل پووے ہا۔ اڳو آہدے کیڑھی ڳالھوں روٹھا ہیں ݙسا تاں سہی۔ کیڑھی ڳالھوں روٹھا ہیں ݙسا تاں سہی۔ ڳالھ پچھݨ دا موقع نکل پووے ہا۔ ڳالھ پچھݨ دا موقع نکل پووے ہا۔ جیڑھی گالھوں روٹھاں ہیں ڈسا تاں سہی گالھ پچھن دا موقع نکل پووے ہا کیویں غیراں اڈارن ہوائیں سجن ڈھول گزری ویہاݨی سمل پووے ہا کوڑ سچ دا نتارا کرݨ دے کیتے روپ کئی کئی وٹی ہن میڈا دوستا پیار منہ دا گراں نئیں سمجھ گالھ کوں یار اوکھے منیندن میڈا دوستا مرکا قصہ سنوا چکاں تنڑیں سنوا چکاں، بجھارتاں گھتیاں لو حال تکر کائیں دوست نے بجھارت نئیں بھنی، پہلی پہلی بجھارت جیڑھی ہئی کہ بارہاں کپے ہکو منہ، سو سورے ہکا نوں، اے ہئی ساڈی اج دی پہلی بجھارت، ذوالقرنین سکندر آہدے پئے بہت خوب، اج دی جیڑھی ساڈی ڈوجھی بجھارت اے، ایڈو اڈو باجری، وچ کھڑی جوار، آؤ اڑی ڈیکھنڑ جلوں، ویرݨ دی کوار اے ساݙی اڄ دی ݙوجھی ٻجھارت۔ مرشد غفور شاہ آفتاب شاہ جی میں تھاݙے نظر نہ ہک چھوٹی جݙی ثقافت دی ڳالھ کرینداں تاں ساݙے ثقافت بیسیکلی کئیں معاشرے دے وچ رہݨ آلے لوکاں دے رہن سہن تے رسم و رواج دا ناں اے۔ انہاں دی ریت، انہاں دی روایات، انہاں دے رہݨ دے طریقے، انہاں دی خوراک، انہاں دے پرݨے دیاں رسماں، انہاں دے مرݨے دیاں رسماں، انہاں دیاں کھیݙاں، انہاں دا لباس، ایں سارے سسٹم کوں ثقافت آدن۔ میں لباس تک اگے گالھ کر چکیاں۔ اج میں گالھ کرینداں صرف اور صرف اپنے بچپن دیاں کجھ کھیڈاں دی تاں ساڈی سرائیکی ثقافت دیاں کھیڈاں جیڑھیاں ہن دلاور چانڈیا صاحب، اشرف میراݨی صاحب تاں پہلی پہلی جیڑھی کھیڈ ہے او ہئی گیٹی ڈنہ تقریبا ساݙی ثقافت دے ہر اوں ٻال کھیݙے جیڑھا ہݨ پروگرام سݨدا پئے یعنی کمال دی کھیݙ ہئی ہک ایویں ڳلی ہوندی ہئی ہک ݙنڈا ہوندا ہئی گیٹی ݙنڈا وی آہدن ڳلی ݙنڈا وی آہدن اے زبردست قسم دی کھیݙ ہئی ݙوجھی کھیݙ ہئی چرالیاں اے ساݙی ثقافتی کھیݙ ہئی۔ تریجھی کھیڈ ہئی اے بالاں دی کھیڈاں پیا کریسیں تاں بیٹا وت نینگراں نیں ڈسیساں تاں اوندے کنے بعد نانی پھیتا اے بہوں سارے لوگاں نیں کھیڈا اے لک چھپائی اے کتنے لوگاں نیں کھیڈا اے اے وی ساڈے ثقافتی کھیڈ اے یعنی ہک بندے نیں لک ونجنا اوں کوک مارنڑی تاں بنہاں نیں اوکوں گولنڑا جیلے اوکوں گول گھنسن تاں جیڑھا بندہ یعنی اوکوں ہتھ لا گھنسی تاں اوندی واری ختم۔ مت بئے دی واری شروع تھی ویسی تے اے ساڈی ثقافتی کھیڈ اے اے جیڑی اے لک چھپ اوندے کنے بعد تساں وی سانجھ کر سکدے وے اگر تہاکوں بچپن دی کوئی کھیڈ یاد اے تاں تساں ضرور سانجھ کیتی کرو تاکہ ایں پروگرام کوں سوہنڑا کیتا ونجے تاں ڈوجھی ہک کھیڈ ہئی اے چدے ایکوں مختلف ناں گولیاں، بنٹے، چدے، ساݙی سرائیکی تاں لفظ چدے ہی۔ ایہ کھیݙݨیں وت اینیاں ٻہوں ساریاں قسماں ہن۔ ایہ کھڑی کھیݙ ہئی تاں ہک پل ہوندی ہئی اینویں اچک اچدے ہاسے جیڑھا پل دے وچ نزدیک ترین ہووے ہا اوندی پہلی واری ہوندی ہئی۔ وت یعنی پہلی میٹی دے وچ ڈو ڈو بندے چدے رلیندے ہن تاں ہک انتہائی خوبصورت تے دلچسپ کھیڈ ہئی یعنی بندہ تھکدا ہی نائی سارا ڈینہہ ٹردا ہئی اکسرسائز تھیندی ہئی اچھا ایں کھیڈ دے بعد ہک بیا گا ہئی باندر قلعہ کیکوں کیکوں یاد ہے کھلاں آلی کھیڈ ہک ہوندی ہئی سئیں کہ جتنے اساں وسبے دے بال کٹھے تھیوں ہاں نا بال بلوڑے گڑدے روڑے ایویں ہک سائے دار درخت دے نا ڈوپارے ایویں اساں چڑھوں ہاں تے اولا لہوں ہاں نا او لڑیاں ساڈیاں نبھ کھڑدیاں ہن مالکا اساں اوندے نال اچ بدھوں ہاں کوئی سافا کوئی رسا بدھ کے سارے جتیاں لہا کرانگی ایویں کٹھیاں کر کے نا گنڈی بدھ کے ایویں ڈھیر لا رکھدے ہسے او چدھارو ݙے ہئی پارا کوئی ایݙو جھٹی مریندا ہا تے کوئی ایݙو جھٹی مریندا محمد سراج قمر تاں جیندے ہتھیں او کھلا ونڄا نا او چا گھندا ایویں کھلے چویدراں دیاں چھرکڑ دو تے ہی کھلا پئیتا ہا ہن اوں کھلے دی او حفاظت کریندا ہا جے او کھلے کوں او چا گھنے نا کھلے یکے چا ونڄے نا تے او ولا او کوں بھکاویں یاں جتیاں مریندیاں ہک اوندا ٹارگٹ ہوندا اوکوں ونج کے ہتھ لاونڑ ہوندا۔ عابد حسین صاحب ظفر عباس ساڈے انتہائی محترم دوست ہن گلوبل سائنس اکیڈمی دے چیف ایگزیکٹو ہن او پروگرام وچ لنگ گئن اساں انہاں کوں وی خوش آمدید آکھدے ہیں میں سرائیکی ثقافتی کھیڈاں بارے ڈسینا اج کیونکہ میں آکھداں ثقافتی پروگرام ہے تے چھوٹی موٹی ثقافت دی وی گل تھی ونجے۔ کہیں نہ کہیں کھیت دا ضرور ذکر کریسو سانجھ کریسو سارے نال لکھ کے بھیجیسو جیڑی تھواری فیورٹ آئی بچپن دے وچ اچھا اے باندر قلعہ وت او سارے سنگتی اوکو مارے نہ جتیاں جتی نہ لگیا تاں وت یعنی اوندی میٹی ختم وت نویں میٹی آ ونجیا بئے بندے دی میٹی آ ونجیا اس توں بعد اکھی بدھ کے نہ ہک ٹارگٹ رکھا ویندا ہئی بھئی فلاݨی شے کوں ہتھ لا وارث ساغر صاحب تاں اکھیں ٻدھ چھوڑیندا بھئی فلاݨے درخت کوں ہتھ لا ولا ونڄے ہا او ولا اوکوں شہادتاں ݙیویں ہا شہاداں ݙیویں ہا اے بڑی زبردست گیم ہئی ودھ ہک دمبا سٹݨ والی گیم ہوندی ہئی اینویں لین دے وچ ٻال ٻلوڑے ٻہہ ویندے ہن تے دمبا کس دا ہوندا ہئی کہ چنی کوں وٹیندے ہن چا اینویں اینویں ڈبل کر کے نا او ایویں لکائی آیا ہندا، ایویں پچھوں بھڄدا آیا ہندا تے آ کرانگی کہیں نہ کہیں بال دے پچھوں سٹ ݙیندا ہئی۔ او مریندے ہن ایویں ہتھ اگر اوکوں پتہ نہ لڳیا تاں او اچاوے آ او دمبا اوندے نال اوکوں مارݨا شروع کر ݙیندے ہا۔ انتہائی دلچسپ قسم دی کھیݙ ہئی۔ اس توں بعد سارے بال بلوڑاں دیاں کھیڈاں بئیاں وی بہت ساریاں ہن شاید میکوں یاد نہ ہوون منور جام صاحب ویاڑی توں تساں اج بجارت کوئی وی نہیں بھنی بھائی جی بجارت دوبارہ سائیں سائیں میں بجارت گھتے نہ سائیں اے دوست میرا بجارت میری بہت زیادہ لائک کریندا ہے کہ اج دلی بجارت تو آدھے جی میں وہ نہیں بنی دوبارہ گھتو کہ بارہ کوپے ہکو منہ سو سورے ہکا نو اے ساݙی اڄ دی پہلی بجھارت۔ ٻارہاں کپے ہکو مونہہ سو سورے ہکا نو اے پہلی بجھارت۔ ݙوجھی بجھارت اے ساݙی کہ ایݙو اݙو ٻاجھری ادھ اچ کھڑی جوار آؤ اڑی ݙیکھݨ جلوں ویرݨ دی کوار اے ہے ساݙی ݙوجھی بجھارت۔ روشن نواز کھیڑا پروگرام اچ لنگھ ڳئے عبدالغفار پروگرام اچ لنگھ ڳئے ݙیٹی ݙنہ کوکلا چھپکی چرالیاں پھیتا بہوں کمال کھیرا ہن سئیں۔ بہوں سوہنی سانجھ کیتی ہے ویران نے جوید احمد شاکر صاحب نے شعیب خان ظفر خان کمال ہے سئیں میں دا سئیں اتنیاں زبردست قسم دے ساڈے نوجوانیں نے کھیڈے ہن تاں اس توں بعد ساڈے جیڑھے جوان ہن او کھیڈے ہن کوڈی۔ لال لال ہک ڈفرنٹ قسم دی کھیڈ ہے شاید ساڈے دمان آلے پاسے اے نہ ہووے اے ساڈے تھل دی کھیڈ ہے کہ اینویں چدھاروں وی گول دائرہ لیکا مار لیندے ہن اوندے وی ترے جوان کھڑ ویندے ہن باہروں ہک جوان انہاں کوں میں چوکانیاں ڈے کے ہتھ لا کے او بھجدا ہئی تاں اگر او لیکے دے اندروں نپا ونجے ہا تاں پوائنٹ اندر آلاندا ہئی اگر او مار آوے ہا تاں او پوائنٹ باہر آلاندا ہئی۔ اس توں بعد گسنی۔ گسنی کیا ہے؟ گسنی بیسیکلی اے وینڑھی نپنڑدا اے ایویں کر کے ڈو ہتھ نال پکڑیندے ہن تے بیا جوان کھلیندا ہئی ولا او نپیندا ہئی تے ول او کھلیندا ہئی اے کمال دا زور ازمائی دا سسٹم ہئی کشتی کشتی ساݙی ثقافت دی ٻہوں پراݨی کھیݙ ہیسی۔ میں ہک جاہ تے اے حادیث دے وچ وی پڑھے کہ ہک جنگ دے اتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ویندے پئے ہن تاں ݙو ٻال تیار تھی پئن۔ انہاں آکھیا اساں وی ایں جنگ تے ونڄݨا ہے تاں سرکار فرمائے کہ ٻالاں دے اتے جنگ واجب کوئی نھیں ہوندی تے لہذا اساں گھر رہو تاں انہاں آکھیا نھیں سرکار اساں ضرور جلسوں۔ جاہ ہک بندے دی ہئی۔ تے سرکار فرمایا چلو تساں آپس دے کشتی بھیڑو چا جیہڑا تھوڑ چوں ڈاڈھا تھی گیا میں اوک گھدی ویساں او آپس دی کشتی لڑ پئے ہک ڈاڈھا تھی پیا ہک ہینا تھی گیا او گھار والا گیا تے آن صلی وسلم اوں ہک بال کوں نال گھدی گئے یعنی ایہ بہت ہی پرانی ریت ہے ایہ ساری ثقافت دا حصہ ہے یعنی گبھرو میلے تھیویں نا جمعے آلے ڈھیاڑے چھنچھن آلے ڈھیاڑے تاں اے میلے دی رونق ہوندی ہن سورج مکھی منور حسین جان نہیں برا اے بجارت غلط ہے سی بجارت بالکل ٹھیک کوئی نہیں ساڈے ملازم حسین کھرل صاحب پروگرام وچ لنگ گئن انہاں دا فیس بک یوٹیوب پیج ہے کھرل بادشاہ انتہائی خوبصورت قسم دے ویڈیو بنائیں اتنیاں چساں والیاں ویڈیو بنائیں کہ مزہ بھی ہوندے اسلال وی ہوندی ہے پیغام وی ہوندے انہاں دے پیج کوں وی ضرور ڈیٹھا کرو کئیں بندے ساڈی آج دیاں بجھارتاں نہیں بھنیاں اگر تساں دوست آکھو تاں میں بجھارتاں بھن ڈیواں اگر تساں آکھو تاں بجھارتاں اگلے پروگرام وچ ایہ گھدیناں تاکہ تھاکوں وت مل ونجے آیا منور حسین جان صاحب اگلے پروگرام تک انہاں بجھارتاں کوں رکھ چھوڑاں یا تساں آکھو تاں انہاں بجھارتاں کوں میں بھن چھوڑاں۔ عبدالغفار صاحب سارے پروگرام دا ویلھا تقریبا مک گئے بلکہ پروگرام بہوں اگوں تے لگا گئے وسیم سواگ سر پروگرام اچ لنگ گئن ادا پے واہ واہ سائیں اپنی جھا دا ناں ضرور لکھیا کرو تاکہ میں تھوکوں تھوڈے علاقے دے نال پکاراں میڈے پروگرام دے ودھارے سانگے ایکوں اپنی وال تے ضرور شیئر کر ڈیتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں پروگرام کوں ڈیکھ سگن اے ماء بولی دے قصے سن سگن نول سنجھ آ مطلب ہے گھڑی نئیں سئیں غلط ہے گھڑی نئیں سئیں اگر تساں آکھو ہار من ونجو آج دا میکوں ونر تسلیم کرو تاں میں بجھارتاں ڈسینداں ایں تاں بھن دو عبدالغفارا دے بجھارتاں بھنو چا تھاڈی کیا رائے ہے ملک مشتاق نیچ ضلع راجن پور تحصیل جام پور کا سلام قبول بسم اللہ جی آیاں نوں ست بسم اللہ سائیں اساں تھاڈی نگری آونڑ ہے اساں خواجہ غلام فرید دے زیارت تے ضرور آونڑ ہے اساں کریجہ صاحب کوں ملنڑ آونڑ ہے اساں تھاکوں ضرور ملسوں ساکوں اپنڑاں نمبر ان باکس کر ڈیوے نیچ دا دا پے واہ واہ محمد رکھا دا پے سواگ سلطان کوٹ سلطان توں سئیں بسم اللہ جی آیاں نو سئیں اچھا کوٹ سلطان دے وچ وی سواگ بیٹھن تاں بالکل رابطہ کرائے سئیں ضرور ملاقات تھیسی اگلے تک رکھو سئیں منور حسین جا باد ہے کہ اگلے پروگرام تک انہاں بجارتاں گران ڈیوو بالکل پئین بجارتاں سئیں آصف واڈو۔ دا سلام تھیا تھی گیا سائیں وعلیکم سلام بسم اللہ جیوو پے شالا وسو پے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے کہ محبت دا تیکوں جہاں یاد ہوسی محبت دا تیکوں جہاں یاد ہوسی او بچپن دا ویلا آجاں یاد ہوسی او رسن دی عادت محبت دیاں گالھیں او وعدے تے قسماں قرآں یاد ہوسی محبت دی ٹالھی تے پترا نیں رہیا محبت دی ٹالھی تے پترا نیں رہیا تیکوں یار ٹالھی دی چھاں یاد ہوسی او اڑدی زبان نال تیڈا ناں ہا گھندا تیکوں چچرے شاکر دا ناں یاد ہوسی تیکوں چچرے شاکر دا ناں یاد ہوسی۔ دوستو پروگرام بہوں اگتے لگا گئے۔ میڈے ادھ گھنٹے دا پروگرام ہئی تے لگا گئے کتھاں پنجھا منٹ تے بلکہ بونجھا منٹ تے پہنچ گئے۔ اگر تساں آکھو تاں میں پروگرام مکاواں چا۔ روح تھوڑا کونی آتا پیا کیونکہ اتنے سارے دوست رل کے ڈیدے پین۔ اصل آباد ڈاکٹر صاحب کی خیر ہوئے۔ ہیڈ تتار توں سئیں بسم اللہ سئیں۔ ہیڈ تتار توں اسد عباس لنگھ ہے۔ اساں دل دیاں تاں گہرائیاں نال انہاں کوں وی خوش آمدید آہدے ہیں کہ میں مشتاق نائیک دی نظر ہک ڈوہڑا پیا کرینداں کہ تیڈے ناں تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ متاں مینہ تھیوے آ متاں مینہ تھیوے تیڈے چک توں کال کورے مارے لب چول الا متاں مینہ تھیوے اگو آہدے ہاں مٹھے تانگ دی ترے کولو ہاں مٹھے تانگ دی ترے کولوں لب چول الا متمی تھی وے اساں راکب منگ منگ تھک پئے ہیں منگ آپ دعا متمی تھی وے آدھے سی کم از کم ہک گھنٹے دا پروگرام ہوونا چاہیدے سئیں بالکل ہوونا چاہیدے لیکن دوست ودے ہوندے تھکے سارا لیں دے سلا وسیب بہوں غیب ہے بہوں غریب ہے سارا لیں محنت مزوری کریندن۔ شام کوں تھک ترٹ کے گھر آندن۔ ادھی رات تک میں انہاں کوں نہ ڈھانڈ ڈیندا تاں ول او بیچارے کنے میک پروتے نہ کڈھدے ہوون۔ آہدے سئیں ہک دوست دی فرمائش آہدے صرف پنج منٹ بائے۔ یار اوندی چاہت کوں سلام ہے۔ میں سلوٹ پیش کرینداں کہ او میڈے نال کتنی محبت کریندا ہے۔ او بونجا منٹ میکوں برداشت کیتی پئے ہے۔ اوندے کنے بعد وی او حالیں وی آہدا ہے کہ میکوں یعنی بیا پنج منٹ ہوونا چاہیدا پروگرام۔ سئیں کل رستے دے وچ ٹکرائے چن۔ خود آپ پچھس تیکوں کئیں لٹیا ہے راؤ عدنان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راؤ صاحب اپنڑے علاقے دا جھا دا ناں ضرور لکھا کرو تاکہ ساکوں پتہ لگے کہ تساں کتھوں بولیندے پئے وے، تہاڈی گالھیں نال تھکیڑا لہہ ویندے سئیں، تہاڈا وڈا پن اے، تہاڈا تساں ساڈا مان ودھیندے وے، تساں ساڈی کمر بندھیندے وے، تساں ساڈا حوصلہ ودھیندے وے، ممتاز حسین آدھے ماشاءاللہ ملک جی کمال الفاظ ہن سئیں، جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوئے، بوہڑ جیڈے تھیوو تے شالا بد نظراں دی نظر توں بچو۔ سرائیکی زبان دی ہک دعا ہئی کہ شالا حج تے ونڄے۔ ایہ ہر بندے سݨی ہوسی۔ ݙو دوائیاں بݨیاں مشہور ہن دعاواں۔ ہک دعا ہئی کہ پنج وقتی پووی۔ ابوں گھٹ لوکاں کوں پتہ ہے بھئی پنج وقتی توں مراد کیا ہے۔ پنج وقتی توں مراد ہے کہ اللہ پاک تیکوں پنجے نمازاں پڑھن دی عادت پوے۔ اے کمال دی دعا ہی راؤ عدنان صاحب، ممتاز حسین صاحب جان احمد شاکر صاحب۔ ڈوجھی دعا ہی کہ شالا حج تے ونجے۔ اے ساڈی ثقافت دی، ساڈی سرائیکی ماء بولی دی بہوں پرانی دعا ہے۔ اے بظاہر تاں ایویں لگدا ہے کہ آکھݨ آلا ادب ہے کہ اللہ پاک تیکوں حج کراوے لیکن ایندے پس منظر ٻہوں وݙا راز ہے جیڑھا کہ ٻہوں گھٹ لوکاں کوں پتہ ہے۔ ایندا راز اے ہے کہ حج تے ونڄݨ توں مراد اے ہے کہ حج تے بندہ کیڑھے ویلے ویندے۔ انڈرسٹینڈ کرݨ دی کوشش کرے کہ حج تے بندہ کیڑھے ویلے ویندے جیڑھے ویلے فرض نبھا گھندے یعنی اگر کوئی تھوکوں بندہ اے دعا کریندا ہے کہ بھئی حج تے ونجے تو او آدا بیٹھا ہے کہ اللہ بھاویں پتر پرنا گھنے دھیری پرنا گھنے قرضہ لہا گھنے کہیں قسمی لین دین توں فارغ تھی گھنے حج تاں واجب ہی اوں ویلے ہے نا تے اللہ اتنے پیسے ای ڈیوی کہ زاد ایڈی وڈی دعا اے ساڈی ماں بولی دی کہ یقین کر گھنو کہ اللہ بھاویں حاجی کرے تاں مراد اے عابد حسین تیں پھل بھیجا ایڈی چنگی گالھ کیتے کہ اے دعا ہر کہیں کوں کیتی کرو کہ اللہ بھاویں حج کرے ای توں مراد ای اے کہ اللہ بھاویں تیڈے فرض سارے نبڑ ونجن تے کیا بات ہے سر جی ہک ڈوڑا ساری نظر کرو چا سائیں ایں ہیڈ تتار توں سائیں ایں ملک سعید احمد صاحب تھواری ناں ڈوڑا کریندے پئیں سائیں کہ کل رستے دے وچ ٹکرے چن خود آپ پچھس تیکوں کئیں لٹیا ہے۔ رشتہ دار آسے بھڑا تنگ کیتا ای۔ یا رل مل حق ہمسائے لٹیا ہے۔ تے کوئی فکر نہ کر انصاف تھیسی۔ اے لسٹ بنڑا جئیں جئیں لٹیا ہے۔ بس محسن پیار دے نال پچھس نی می آکھ سگیا۔ میکوں تین لٹیا ہے سائیں اگر ہن ناراض نہ تھیوو نیٹ دا بڑا مسئلہ ہے سائیں معذرت منور جام سائیں جیو پئے وسو پئے شالا آخر دتے ڈو سیکنڈ دا پیغام کہ پیار کرن دی شئے ہے نفرت کرن دی شئے نہیں لہذا نفرتاں ختم کرو، پیار ونڈو، پیار ودھاؤ، جتنا ک ودھا سکدے پے۔ جتنے دوست ہن میڈے نال پروگرام کوں سنڑدے پن میں ساراں کولوں التماس کریساں کہ میڈے ایں پروگرام کوں اپنڑی وال تے شیئر کر ڈیسو تاکہ اگلے پروگرام تک بئے بہوں سارے سنگتی ساڈے ایں پروگرام کوں ڈیکھن۔ ایں پروگرام دے ودھارے سانگے ضرور اپنڑی وال تے شیئر کر ڈیسو۔ اپنڑے میزبان عباس سواگ کوں